Er mwyn sicrhau bod dyfodol y diwydiant amaethyddol mewn dwylo diogel, mae'n hanfodol trosglwyddo sgiliau, gwybodaeth a phrofiad i'r genhedlaeth nesaf o ffermwyr. A does dim ffordd well o ddysgu os e na chael y profiad uniongyrchol yna i dorchi llewys a hefyd i gwneud gwaith ymarferol ar ffermydd gwahanol. Fel rhan o'u cwrs, mae myfyrwyr amaeth gelliau'r Coleg Sir Gâr allan ar ffermydd yn cwblhau eu cofnod o brofiad gwaith. Mae Aled Owens o Lanpemsaint yn fyfyriwr blwyddyn gyntaf ac yn gwneud ei brofiad gwaith ar fferm odro Parc Cynog ym Mhen Tywyn.
A mae dyn ni fferm lath gytre, so ni eisiau meddwl i dod i fferm lath, i gweld fel maen nhw'n wneud pethau, gweld fel mae pethau'n gwahanol fan hyn a fel ni'n gallu gwella gytre rili. Dwi'n dod fan hyn tua wyth, um, dwi'n yn bwydo'r lloi a wedyn ni'n mynd rownd gweld beth sy'n eisiau gwneud, os eisiau mynd â seilers rhywle neu unrhyw beth fel la rili. Wedyn ni'n dod nôl fan hyn tua hanner wedi doi, tri. a nid e lloi eto wedyn um, a mae'r uh, profiad yma wedi bod yn wych yma um, dros y cyfnod wedi bod yma hyd yn hyn mae lot i dysgu a lot i wneud yma. Mae'n dda.
Myfyriwr arall sydd â'r brofiad gwaith yw Cadi Murray o Efail Wen, ac mae hi'n treulio ei chyfnod ar fferm bif a defaid ym Mhestyll Gwyn ger Llandeilo.
O be fi'n gyfarfod gytre, dim ond Wel wyt ti'n torri cant o ddeuddydd dwni a mae dod i rhywbeth fel hyn wel wel numbers lot fwy a dych chi'n cael wel fi fi'n gwybod fel fi'n dysgu trwy gymaint yma. Fi'n dechrau am half past six y bore a wedyn byddwn ni'n dod mas i bwydo a stwff a ni flat out yn nwyno mas so byse jyst wyna mynd rownd y defaid i gyd bwydo neu siw popeth yn iawn nôl mewn am brecwast wedyn. dod nôl mas a ma' lot o bethe mlan so ie wedyn amser 'ny ma' amser cino erbyn 'ny wel jyst dydd yn hedfan. Y ddau yn amlwg wrth eu bodd. Lisa Davies, darlithydd yng Ngholeg Elli Aur sy'n trefnu'r profiad gwaith, felly pa mor fuddiol yw'r cyfnod yma? Cymaint o hyn a fi'n gallu dysgu nhw'n dosbarth, really. Um, pryd bod nhw'n benni dyn nhw, mae'r cwrs yn para dwy flynedd, Ar diwedd y cwrs, dim gwersi fi am naw gloch bore dy Mercher, mae'n mynd i cofio, ond yr wech wythnos maen nhw mas ar profiad gwaith maen nhw'n mynd i gofio y pethau o'n nhw'n joio a'r pethau ath yn wrong. Um, a fi'n credu mae'n bwysig nawr fyd, gyda uh, mynd i ffind y gwaith ar ôl coleg, mae pawb nawr moyn cymwysterau a phrofiad, wel mae'r cwrs yma nawr yn rhoi cyfle i myfyrwyr gael y doi peth na cyn bod nhw yn mynd i ffindo swydd uh, llawn amser wedyn.
Yn sicr, wrth edrych i'r dyfodol, mae Aled yn dysgu llawer ar fferm Parc Cynnog. O, mae'r uh, fferm o fan hyn lot wahanol i beth yw'n cael cyfarwydd a gweld, achos mae um, Mae'r ffarm lot fwy fawr, mae'r tri ffarm 'ma, maen nhw gyd â tua 250, 300 o dda ar pob un a rotary ar pob un, so lot fwy gwahanol i beth fi'n gyfarwydd â. Mae rhaid cael chawns i um, gweithio rhywun arall ond am bod gytre hefyd. Mae'n uh, bod gytre trwy amser, uh, gweithio gytre, mae rhaid bod uh, fel dysgu, cymryd uh, orders o rhywun arall ond am teulu a pethau, mae rai, ma hwnna'n bwysig iawn.
Mae perchnogion o fferm Heilwen ac Iori Evans wedi bod yn croesawu myfyrwyr ers cwarter canrif ac yn falch iawn o bar ychwanegol o ddwylo.
Mae Aled yn fab i ffarm. Dwi ddim wedi dod yn wyrdd i ffarm. So mae Aled yn fachgen da i ddechrau, ond mae e wedi newid ei ffordd o meddwl a edrych ar bethau, fel mae e 'ma. Chimod, ond fi yn teimlo bod raid i ni i ddysgu bobl ifanc a bod e'n bwysig i ni fel ffermwyr i roi lle i ffermwyr, myfyrwyr, i ddod mas i ffermydd i weld. Mae'n arbennig i weld fel maen nhw'n dod 'mlaen, chimod, mae'n cymryd tipyn o amser. Ond mae'n rhoi lot o o bleser i fi 'de i weld y bechgyn yn yn gwella a a bo' nhw yn gallu dysgu.
Draw ar fferm Pistyllgwyn, mae'r ffermwyr Siôn a Claire Williams yn wyna rhyw 2,700 o ddefed, felly mae 'na ddigon o waith i Cadi.
Fi 'di cael llawer iawn o profiadau 'ma, fel yym, so wyna tu fewn a tu fas, gytre ni'n mwya-, wel, mwy o wyna tu fas yn y gytre. Wyna mas lot fwy wahanol i wyna mewn. A os chi'n, fi'n siŵr bydd lot o pobl yn meddwl bod wyna'n hawsach na beth yw, e, mae lot o problemau yn gallu digwydd. Ond um, na, fi'n, mae'n gret ydy.
Er bod y cyfnod yma yn werthfawr i Cadi, mae'n sicr yn help ychwanegol i'r teulu hefyd.
Mae Cadi wedi dod mlaen yn ardderchog ers dechrau dyn ni. Um, oedd hi'n dda amser dath i, i ddechrau, ond um, mae wedi cymryd popeth mewn, mae wedi dysgu, mae wedi gwella, a, a gobeithio bydd yn help mawr iddi i fy mlaen um, i nôl i gallu air gynta de, a, a mlaen i coleg gobeithio yn y diwedd. Mae dyfodol ffermio yn dwylo da. Mae gymaint o, o bobl ifanc moyn dod mewn i'r diwydiant nawr. Mae eisiau tynnu nhw mewn, trio roi'r ddysg orau i nhw, i nhw gael aros yn y diwydiant. A bod nhw'n dod trwyddo nes mlaen yn ei bwyd e.
Wrth i'r profiad gwaith ddod i ben, pa mor werthfawr mae'r cyfnod wedi bod i Aled a Cadi? A dwi wedi joio yn lot uh, ma yn Parc Ynog, mae'n dda iawn uh, cael y profiad yma. A bod fan hyn a gweld um, y system fan hyn a pethau, mae'n uh, well, neu yn rhoi'n rwyd uh, parlwr newydd gytre a cael system fwy fawr gytre. A just pethau fel la, really.
Hoff rhan fi o'r profiad gwaith yw just dysgu lot o sgiliau newydd a ti ffili mynd ar sgiliau na gytra wedyn neu nôl i'r coleg o be bynnag. Um, Lecsen ni cael mwy o amser ma, ond fi wedi dysgu siw gymaint yn yr amser ma. Ond mae wedi hedfa, mae wedi mynd mor gloi. Fi'n joio siw gymaint ma, lecsen ni aros ma.